Majo, haut mol eng Kéier méi a klenger Ronn. Wat normal ass fir de Summer, schwätze mer haut an eiser Gemengewahlkampf-Preparatioun iwwert den Thema Für freie Kultur und offene Lizenzen. Klenge Spoiler vorab, Et gëtt ganz vill iwwer offene Lizenzen a ganz wéineg iwwer Kultur geschwat, fir net ze soe guer net. Offen Lizenze gehéieren och zur Kultur, dat ass wuel wouer.
Mee jo. Mir maachen et esou wéi ëmmer, dat heescht, mir ginn d'Punkten eng Kéier eenzel duerch, mir schwätzen doriwwer, bréngen eis Notizen do an an da maache mer d'Déngen op fir zousätzlech Virschléi. Leeft de Stream? Kanns du dat checken oder? Gëffen eng Chance. Ok, merci. Majo, hues du.

Punkt, deen enorm piratesch ass, allerdéngs och scho festgestallt, datt een do op relativ vill Resistenz trëfft, wann een dat emol tatsächlech an enger Gemeng wëll maachen oder a verschiddene Kulturinstitutiounen, wéi zum Beispill Bibliothéiken oder esou, déi et jo eigentlech relativ liicht hätten, hire System op Linux ëmzestellen. Do mangelt et nach ganz oft u Wëlle fir dat ëmzesetzen, wat a mengen Aen duerch eng geziilte Schoulung vum Personal awer duerchaus gekontert ka ginn. Ech mengen dat op ganz oft mol net d'Personal wat esou resistent ass, mee du hues dann och, dann hues de vläicht a verschiddene Comitéen hues de Leit déi do resistent sinn oder.

Do ware Jonker, déi hate sech dann och drëm gekëmmert, fir e bëssen eigentlech dann och den Touristen dann opzespären, e bëssen ze weisen an esou. An déi ware méi drun interesséiert eigentlech, fir vun der Stad ze profitéieren, fir hir Napartyen a sech ze maachen, wéi fir eppes fir d'Touristen ze maachen. An dann huet mer am Linux dat Plaze vill strukturéiert. Do hu se et éischtens hu se et misst esou maachen. An zweetens konnte se dann och emol nëmme hir do samsdes a Reis an Kummer hu se fir hir eegen Zwecken huelen oder esou, well iergendwéi dunn well op ären aner Leit och du sech mat Computeren auskannt hunn, a well do e bësse méi opgefall ass, wat se geduerften hunn. An dass herno ass et op déi dote Manéier gekippt, well ech mengen och elo déi Leit, déi sech ëm de Linux gekëmmert hunn, déi waren da vläicht weekends eng Kéier do, wärend déi doten, déi waren

An dat well do e bëssen eise Peter, de Doctor an iergendwéi alleguer kenneléiert an och e bësse weess, wat sinn déi manner direkt Intérêten, déi do am Spill sinn. An do kann dann heiansdo mol eng Kéier schif goen. Mee ech géing awer soen, am Allgemengen ass et awer esou, datt elo d'Haaptacteuren éischter frou doriwwer sinn, well dat gëtt hinnen dann och d'Méiglechkeet, de Leit hirem eigentlechen Zilpublic méi ze bidden. Well hei mat der Internetstur ass et esou gewiescht, do waren, am Ufank waren dat mengen ech 12 onvernetzte Computeren, déi wéi Inselen do ronderëm en Dësch stungen. An herno war dann am Fong e schéine File-Server do, Print-Server an esou virun. Dach war natierlech ee Computer manner, well et huet ee Computer missen als Server zweckentfremd ginn. Mee et war am Fong emol e Verbund, dee vill méi, dee vill méi leeschte konnt. Mee wéi gesot, ebe mat verschiddenen Unannehmlechkeeten op aner Gebitter verbonnen, datt verschiddenes net gaangen ass.
Jo, dat ass natierlech och den Déngen, do wou een och muss oppassen, wann een dann elo ee fir eng Gemeng an iergend enger Hisiicht vill mat Grafiken oder esou muss schaffen, deenen hëlls de net de Mac wech fir déi Saachen.
Jo, ech mengen, et kann ee och vill ënner Linux maachen. Kannst vill ënner Linux maachen, mee bei Wäitem net dat Bescht.

Alleng schonn well verschidden Dréckereien dat verlaangen. Jo, déi meescht Druckereie wëllen gär eng gewësse Presets hunn, déi iwwer Adobe lafen, wat natierlech schued ass, mee bon.
Et ginn der vill, déi et verlaangen, et ginn der awer och vill, déi et net verlaangen.

Dat ass wouer. Ech mengen och, ee grousse Problem fir d'Gemengeninformatik un sech, dat sinn esou Instituten wéi SIGI, déi souwisou eigentlech verkaaft sinn. Well Gemengen, vill Gemenge maachen hir Informatik net selwer, mee si hänke vum SIGI of an si huelen alles, wat se doniewent dohinnergestallt kréien. Kritt der et elo an der leschter Zäit awer, dass se gegrommelt huet, mee leider net genuch.
De Libor hat des leschte Posts op Facebook, deen verschidden Alternativen ugebueden huet fir déi an d'Obstgeschicht. Jo, an ech hu mat verschiddene vun deenen Alternative scho geschafft, an dat huet leider net ëmmer de selwechten Effekt. A wéi gesot, da soll een dann och nees dee Problem bei Dréckereien, dann ass ee meeschtens ëmmer ze spéit un an et muss séier gedréckt ginn, an dann gräifs de op déi Dréckereien zréck, déi einfach njet soen. Et geet scho mol domat un, dass de Virlage kriss. An déi Virlagen, déi ginn dann a verschidde Programmer iwwerhaapt mol guer net op. Apaart wann s de als Gemeng hues fir eng Charte graphique der erstelle gelooss fir deiert Geld, do hues de dann och Virlagen, fir dass de selwer verschidde Saache maache kanns, wéi de Gemengebuet reegelméisseg einfach den Text änneren, Export an da ginn do Dréckerei. Sou eppes kriss de zum Beispill mat den Open Source Saachen mol guer net op. Jo, mee ech denken grad un eppes à propos Dréckerei. Mir hunn dach awer och elo Leit bei eis an der Partei, déi selwer Dréckereien hunn. Souwäit ech mech kann erënneren, huet de Marc do ganz gutt Kontakten oder ass och esouguer Partner an enger Saach. Wär dat net vläicht iergendwéi d'Geleeënheet, wa mer en iergendwéi erëm géinge motivéiert kréie méi an fir d'Partei ze maachen, vläicht och do dann ze proposéieren, hei, mir huelen offe Formaten un, Dir kënnt eis d'Saach souwisou als ganz normale pdf eraschécken a mir drécken dat. Well de Fait am Fong ass, dass de eng Dréckerei schonn hues, déi et mécht, setz déi aner och ënner Drock. Well soss kënnen déi Gemengen effektiv vun engem iwwer deen aneren zerschlagzeréiert ginn, déi kënnen do een erlaabt hunn. Ech mengen, dat ass, dat ass iergendwéi géigesäitegen Notzen an där doten Hinsicht. Also, an hei hu mer emol schonn d'Geleeënheet, zumindest emol eng Dréckerei ze iwwerzeegen, et ze maachen. Mee si mer och net. Dat ass méi schwéier, wann ee guer keng kann iwwerzeegen. Jo, mee si mer och net ganz sécher,
wéi säi Réseau un Dréckereien ass. Ech mengen éischter, dass dat. Mee huet hien net souguer selwer eng, oder wéi ass dat? Oder wor hien och iergendwéi nach am Partners? Ka sinn, ech ka mech do ieren, mee et war mär esou, wéi wann hie mat verschidden Dréckereien zesummegeschafft huet,

Also ech hat och ëmmer den Androck, do wou een nach net bei der Partei méi engagéiert war, nach ëmmer Saache gebraucht huet, wann een éischter do d'Leit géing kennen an et net ee selwer maachen. Mir hunn och um Facebook mech awer gemengt, gehat, en hätt eppes, ob se elo selwer och net. Also mir kann awer net ëmmer elo déi dote sinn, wou s du elo sees, wat a Wierklechkeet och nëmmen eng Front da ware fir déi aner Sonndäiweg-Veräiner.

Vun de Gemengen bezéiungsweis der Stadverwaltung looss klassesch Musek spillen, well Jugendlecher rauken, drogesüchteg an esou, déi ginn
esou wéi rosa Prisongszellen d'Gefaangener berouegen soll. An der Schwäiz gëtt et tatsächlech Prisongszellen. Jo, mee géi mol eng Kéier an d'Gare an der Stad, ne? Do beläert dat klassesch Musek entgéint, a säitdeem déi klassesch Musek do leeft, si keng Drogesüchtiger méi hei an der Géigend. Ech hunn dat schonn e puer Mol als eng Kulturoffensiv bezeechent. Mee jo, generell fannen ech et eng extrem interessant Idee fir Creative Commons Musek an de Foussgängerzonen, spinnslos, oder och op Events. A wann ech mech un d'Braderie zu Klierf erënneren, wou se 90 er Jore Musek inklusive Cap'n Jack gespillt hunn, kann dat nëmmen e Fortschrëtt duerstellen. Mee och generell, ech mengen eng Gemeng, egal wéi kleng oder grouss se ass, produzéiert jo relativ vill Medieninhalter, sien et Fotoen, Texter oder esou weider an esou fort, an ganz oft ass mol guer net kloer wat fir eng Lizenz do iwwerhaapt benotzt gëtt. Wann keng Lizenz vermierkt gëtt ass et automatesch ureberrechtsgeschützt, wann ech mech elo richteg erënnern. Dat heescht du kéints dat guer net weider verwenden wat s du am Fong mat denge Steiergelder schlussendlech vis-à-vis vun denger Gemeng bezuelt hues. An ech mengen, do muss wierklech en Ëmdenken an där Hisiicht passéieren. Oder de Gemengebuet ënner Copyright setzen, fannen ech och ëmmer esou eng lacherhafteg Kéier. E Gemengebuet ënner Copyright setzen? Jo, jo, jo. Een puer zousätzlech Remarken, dann géif ech op den drëtte Punkt weitergoen, esoubal mäi Laptop mer dat erlaabt. Ënner anerem, finanziell Unterstützung für die Veröffentlichung von Werken unter freier Lizenz, Künstler und Vereine, die ihre Werke unter einer freien Lizenz veröffentlichen, müssen von den Gemeinden gefördert werden.

Fannen ech en excellente Punkt, virun allem wann een gären eng Gemeng wëll higoen an sech generell gären méi attraktiv wëll gären duerstellen, ass dat eigentlech eng relativ gutt Aart a Weis fir fir genau dat ze erreechen. Ech ech muss do, bah ech ech liewen zu Ennebrëck, vun dohier kann ech do emol nëmmen dat als Beispill huelen, mee wann ech kucken, Si hunn sech dono erlosch op Ettelbréck, mee a punkto Kultur um Gebuert probéieren se dat elo net wierklech ze pushen. An dat wär eigentlech eng esou esou eng vun deene Saachen, wou se wierklech tatsächlech eppes Neiaarteges kéinte maachen. Mee et gëtt et awer schonn, well esouguer scho virun 20 Joer sinn et Museksclibb ginn, déi selwer Saache komponéiert hunn.

An meinen Hunn veröffentlecht déi Statistiken offizielle Dokumente, Formulare, Protokolle und so weiter müssen mit nicht proprietären Programmen kompatibel sein. Zum Beispill dürfen Online-Formulare nicht nur mit der proprietären Software Adobe Acrobat Reader oder Tabellen mit Microsoft Excel einzusehen sein.

Dës virgeschriwwen huet op dein C z'installéieren a mäin C huet 30 Gigabyte. Wann een 30 Gigabyte zu den 29 Gigabyte beluecht, dat ass net optimal an da deet et mech wierklech jäizen, wann e Programm kënnt, dee mengt, e misst sech automatesch op den C installéieren an d'Stad net änneren.

Jo mee do mat den mat der bei der Steierverwaltung do mat der Jauwelt dat geet komescherweis. Virdrun eigentlech hues de et mengen ech misste lokal am Accobat fir iwwer signéieren an dat ass net gaangen well sou wéi si dat opgesat hunn haas de ëmmer zwou Sessiounen an dat ass jo portéiert Luxtrasseure mat dem nom Signing Stick.

Muss ech bis ewéi mol Java installéieren? Ech lueden et erof, et wëll net installéieren, et brécht bei der Installatioun of. No zwou Stonnen hat ech et dann installéiert, déi falsch Versioun. Also dat ass och sou ee vun deene grënn fir wat jo.
Naja, da mengen ech dech duerch. Also dobäi och nach déi ganz PKCS-11-Infrastruktur mat de Mittelweeren an esou, dat ass esou gemaach, dass de theoretesch am Browser kéints signéieren. Mee si hunn dat dann esou missen opsetzen, a mat Java-Applete ronderëm. Dann awer gläichzäiteg benotzen se dann awer net de Java-Securitéits-Framework, deen et gëtt an deen tatsächlech portabel wär, mee bis elo, si benotzen dann komesch JNI-Librairien.

Dat heescht, d'Gemenge selwer solle keng Werbung maachen, awer wann e Geschäft dat wëll oder esou, oder?
Majo, ech hu mer e bësse Gedanke gemaach a wéi enge Punkten ee soss nach kéint fir dann am Kulturberäich nach eppes e bësse erweiteren kënnen. Eppes wat mir opfält, bon, et ass en nationale Problem, et ass och e Copyright-Problem, do wéilt d'EU sech gären drasetzen. Et ass schéin a gutt, datt eis Bibliothéiken, och déi regional Bibliothéiken, mëttlerweil digital Kopië vun de Bicher verléinen.

Jo, well du kanns dat jo net an dem eigentleche Sënn zréckbréngen, wéi s de physescht Buch zréckbréngs. Dat heescht, ween seet, datt esou Zorte Restriktioune sinn, dee seet, do ass forcément och DRM. Wou DRM ass, ass Loss of Collateral Damage. Dat heescht, do hues de da Leit, déi wëllen dech e Buch ausléinen, ma si kënnen dat emol doheem op hirem PC guer net liesen, well den DRM einfach schlicht net richteg fonctionnéiert, wéi e soll.

Geschichtsbicher vun der Gemeng. Dës Bicher sinn ëmmer esou Lokalhistoriker, déi schreiwen e Buch, déi eng net dat an an publizéieren dat an esou weider an esou fort. Déi misste si esou Reselektiounen jo guer net drohunn. Genau, jo.
An dat ass och eppes, wou ee kloer kéint drop pochen, also esou Gemengepublikatiounen. Generell kéinten d'Gemengen souwisou higoen an alleguerten déi historesch Texter, déi se hunn, digitaliséieren an am Interesse vun der Gemengebildung zur Verfügung stellen. Dat ass och esou eng Saach, déi ech mir esou geduecht hunn. An do muss een och kucken, wéi ass dat an den Haaptautonomie vun der Gemenge bal haut, mee wéi ass et iwwerhaapt am CNA? Sinn deenen hir Saachen dann iwwerhaapt komplett fräi? Ech mengen zwar éischter net. Centre National op der Audiovisuelle, déi och scho Saache vum Tricher verëffentlechen an esou erëm déi Leit da froen, einfach mol och fir hir Filmer kënnen, hir sou brav Filmer kënnen ze digitaliséieren an esou. A wann dat dann effektiv bis fir d'Allgemengheet an egal wou fir sech da zougänglech ass, wéi zougänglech ass et wierklech?

Dat éischte wat mech dat mengt ech effektiv virun der Mickey Maus dat wéi ech dat gesinn hunn. Dat ass e Krittär. Ech hunn dat elo net matgepackt. Well beim Copyright eigentlech déi Saachen am Fong geholl déi gemaach gi sinn éier elo Disney seng Charakteren gezeechent huet, Mickey Maus, Goofy an esou weider.

Hunn se sech dat am Fong geholl mat mir méi erschafft, solle mer mol esou soen. Also dat ass eng ganz aner Qualitéit, solle mer mol esou soen, oder Onqualitéit. Dann hunn ech mer geduecht, hie kéint sech dofir asetzen, datt niewent den Bibliothéiken och Mediathéiken ageriicht ginn. Mir hunn am Moment eigentlech nëmmen eng grouss Mediathéik am Land, dat ass déi an der Stad. Wär eventuell interessant fir entweder Bibliothéiken esou auszebauen, datt se eng Medienpluralitéit kéinten erreechen oder separat Institutiounen opbauen. Mee ass dat net souwisou schonn de Fall? Well ech mengen, déi meescht Bibliothéiken, déi verléinen och elo DVDen oder CDen oder esou, vläicht vill manner wéi se do Bicher hunn, mee datt net iewer näischt do wär, oder wat? Da muss een dat, also ech hunn elo näischt an der Bibliothéik vun Ettelbréck.

Wow, wat ass sprengen. Ech kommen och e bëssen op dat eigentlech elo zréck, bei deem heiten Thema, wat och elo den Yvon gesot huet, mir missten iergendwéi och kucken, datt mer selwer och mat engem gudde Beispill virginn, quitte datt et vläicht heiansdo punktuell méi Effort kascht, wa mer elo Saachen, iergendwéi Mediepräsenzen no baussen hunn, wou wierklech elo d'Leit,

Kéint een sech eigentlech och emol eng Kéier iwwerleeën, ob et net fir éiere géif Sënn maachen, fir eng Medienplattform opzebauen, déi d'Kënschtleren dobäi ënnerstëtzt, Inhalter an d'Creative Commons erauszebréngen, déi iwwert en Donation-System zousätzlech géif Ureizer schaffen, fir datt Leit eventuell aus hirer eegener.

Ech soen lech awer, beim, a puncto Kulturpolitik ass eigentlech nach ganz vill Loft no uewen innerhalb vun der Partei. Ech mengen, dass mer net dee Punkt, dee mer am ausgeschafftesten hunn, mee do kann een nach radikal interessant Ideeën eriwwer bréngen.